Omoanchwa omorigereria Obosongo Vibes, nigo twairanire goika chinsemo chia Kenyenya. Aiga Kenyenya, timanyeti gose moinyorete emeti ya nyimeka yaetire, twakorete story eyemo, igoro y'omosubati oyomo oyotenene iga aiga, mama omwabo omoibori. aoonetie omwana oye omomura. Mong'ina oye ekero twamoochetie korwa aria chinsemo chianyanchwa, emeti enyima eke yaerire iga, iga abwate amariga amanene igoro y'omwana oye. Mwabere mogotoboria ng'a, Kaka, ase tori omosubati oria ng'aki bono mwakorete? Kaka, motakogenda morore omosubati oria gose nanyore oboene bwaye. Rero nigo twaboka chinsa chia mambia, twabeka egari y'amafuta goika chinsemo echi iga chia Kenyenya. Ase korigereria aa iga igo nteneine Kenyenya, Kenyenya Police, Kenyenya Police ere moino aria rogoro aiga na obisi y'omo OCPD. Okenyenya. Lakini naende igo twachire goteema korigereria tomanye ng'a oboene ng'ai boberete. Tari tokorakwane nomosipidi, tokwane n'abanto b'eria eye, police officers baria bare involved, lakini rende oyio no kisheria, omonto ore allowed gokwana na media, nomosibidi. So totagete komorigia ase aberete, Toragosori nere atwerese ng'a ekesu ki'omong'ina oyo ng'ai gekire oise korora omong'ina oyo ore rirebeka amariga, yaani she is really crying na we are worried ekiagera omwana oyo asirete December last year, December, January, February eye March, four months gochia koera taranyore mwanyaye oo ase aberete. After twakorire korwa aa nere ntochia gokwana nere atwerere abere atato ng'aki ekesi eke kegendererete korwa abwo, tomanye komeka econclusion. Ase igo noo tore iga iga chinsemo chia kenyenya. gotema ko understand what is really happening as far as this case is concerned. Gocha morigereria chinsa echi iga nigo chire esasta chia mogaso twaberire aiga korwa chinsa ibere chia mambia gotema ko understand ekesi kia omong'ina oyo iga ng'aki kere maata aiga Nkenyenya police station eh chi building echire maata aiga this is Kenyenya police station nao twachire ko understand lakini amashabiki eto ntagete mbatebi iga one Igo twateebigwe korwa ase omosibidi na abobisa ba uchunguzi ng'a ekesi nkoti kere. Abarikia amang'ana ekero ekesi kere koti, our hands are tied. Amang'ana taiyo toranyare gokwana mpaka ekesi kiarire. Mosubati oyo ntokomoochi, onde taiyo toraochi because ekesi bado igo kere active in court. Gwateeba arakwane iga iga, igo kerabe used against her. So we respect the law we cannot talk to her lakini as a journalist nimbwate few observations to make, number one ere nabasikari oconfirmiri ng'a mama omwabo nabwatetwe agacha akarika estatement na ekesi nkoti kere, number two esuspect eria yachete mwabo botuko kogora omwana according nabasikari nabwatire lakini rende koreng'ana nere iga abwate chitang'utang'u, bonsi babwate oyio noyo are ime, lakini rende totagete uchunguzi erakorwa, tomanye ng'a mbwene ki boro ororo. So bari konya mogotoboria ng'a kaka ekesi ng'a eyio ekire, omonto oyomo iga are in custody yaani abwatire, mama omwabo nere obwatirwe oirwe koti. egento kegenderete gokorwa consolidation. Consolidation means ekesi kia mama omwabo oyo na ekesi ge suspect eriende biretwe amo bibe ekesi ekemo because they are accused of the same crime. Rakini ntebe iga, abasikari mbabwate responsibility gose DCI mbabwate responsibility yoko make sure that omwana bwa omosubati oyo iga otokire. Nkekogera ngoteba igo, omosubati oyo orarete sobo oyo, bono sobo ng'ina, namanyire nabana. Number two, esimi ya mama omwabo oyo erigigwe, engaki eria bakwanete na omosubati oyio, chinamba chiaye chirigigwe, DCI yaye, bagende bakore uchunguzi bamanye ng'a enamba eria neyang'o yarenge. But then, intwe buna abariki, Ntobe tokobwatia ekesi eke iga tore ase kegoika, na getwomera bado tuko tu noo tore, we will be giving you updates buna kegocha. Igo in short, abanto basoerete mama omwabo oyo ne suspect in is the state nabo bakobagambia ekina, oyo iga agocha buna ewitness ase ekesi eke iga. Abategereri baminto na abarigereri baminto, tiga ntebe iga, intwe buna media will try as much as possible, Kobwatesia omosubati oyo iga, mpaka torore ekiina eke iga kiaerire. Ekiina eke nkeragende atambe, igo giachaka towards the end of December, tari bo? December buna egochi koera. So December, December, nari mwachagete kori ki the suspect, tari bo? Bono the suspect babwatirwe, progress nero ororo enke igo, igo nkeragende atambe mono, oyo nomotienyi ogatato. Nigo nkeragende atambe, tiga torakea time, torore ase gekogenda gochia. Tokonyora ng'a ngebwate obokombo kombo gete, we will come here, lakini rende, mosibirie ere aganka gotokwanera, twagosoire nere aye geka, orangire gotokwanera, lakini rende iga ateba ng'a ekesi nkotigere takonyara gokwana. DCI na abanto bande ekesi nkotigere ntokonyara gokwana, baria obangire gotokwanera lakini rende information eyio nabo batwera. Ase igo, tiga tokee time, torore ase kegoika. Bari konya mogoteba twangire kobwatia ekesi ki'omong'ina oyo, no. Konya eto ke time torore ase gekogenda gochi, the police county commander is aware, the OCPD is aware and other relevant officers mbare aware. Tiga toke time bakore uchunguzi oo bakore, rituko riria bagocha kogenda court we shall be there erinde ritomanye ng'a ninki kegendete korwa chinsemo echi iga chia Kenyenya police station korwa ase ecounty ya Kisii, amaritwa nigo korokwa Rogers Keke Sungura, tororane chingaki chinde.